Хәерле көн, мөхтәрәм тамашачыларыбыз! Эфирда безнең кунак рубрикасының чираттагы чыгарылышы һәм минем бүгенге әңгәмәдәшем район ЮХИДИ бүлеге начальнигы Рәмис Шакуров. Хәерле көн, Рәмис Расихович! Хәерле көннәр!
Рәмис Расихович, җәйге каникуллар җитте. Шушы вакытта балалар күпчелек вакытларын урамда үткәрәләр. Ата-аналарга шушы уңайдан нинди киңәшләр бирер идегез? Э, җәй җитү белән безнең балалар э, көне буе дияргә кирәк инде юлда йөриләр э, һәм инде балалар җәяүлеләр велосипедта йөриләр хәзергесе вакытта безнең еш күренә башладылар төрле скутерлар мопедлар питбайк дип әйтәбез бит инде мотоциклның бер төре спортивный узышларда катнаша торган мотоциклның бер төре һәм шулай ук электрический самокатлар. Э, мин инде сорар идем ата-аналарга бик тә бу вакытта э, балалар белән э, эшәп барырга, аларга аңлатырга, юлда йөрү кагыйдәләрен бозмаска, велосипедта, юлда йөрмәскә, машина йөртүчеләргә, пешеходный переходларда дибез бит инде җәяүле чыга торган урыннарда игътибарлырак булырга, Балалар басып тора торган машинаның машина артынан килеп чыгарга мөмкиннәр, э, өй артларыннан килеп чыгарга мөмкиннәр, агач арасыннан диярлек кирәк, э, төрле урыннан килеп чыгарга мөмкиннәр. Инде шуңа кадәр барсына да игътибарлы булырга, ата-аналарга да, машина йөртүчеләргә дә. Гомумән, балалар катнашында юл-транспорт һәлакәтләре еш буламы? Былтыр безнең э, Чирмешән районы юлларында балалар катнашу белән 4 транспорт юл һәлакәте теркәлде. дүрт дүрт бала тән җәрәхәтләре алды. Моның өч бала машина машинада пассажир булсалар, бер бала безнең питбайк мотоциклы белән автобусга килеп бәрелеп, төрле тән җәрәхәтләре алды. Агымдагы елда балалар катнашы белән юл һәлакәтләре теркәлмәде. Сезгә еш кына рейдларда үткәрергә туры килә. Шушы вакытта машина йөртүчеләр һәм җәяүлеләр нинди юл йөрү кагыйдәләрен ешрак бозалар? Үткәрелгән рейдлар вакытында безнең инде иң еш очрый торган юлда йөрү кагыйдәләре бозу ул инде күркенсезлек каешларын такмау, шулай ук страховкалар булмау, Шулай ук балаларны крыса сызлыйбыз бит инде, йөртү, йөртү очраклары. Э, бигрәк тә инде район юлларында исерек килеш рульгә утыру очраклары еш булгалый. Агымдагы елда безнең э, ГАИ хезмәткәрләре белән 20 машина йөртүче тоткарланды. Шулай ук э, алар штрафтан да курыкмыйлар, аварийдан да куркмыйлар бернәрсәдән куркмыйлар исерек килеш рульгә утырып чыгып китәләр ерак зур юлларга чыгалар шулай ук инде машина йөртү таныклыгыннан мәхрүм ителгәннәр безнең рульдә еш утыргалый и шулай ук машина йөртү таныклыгы булмаган машина йөртүчеләр дә чираклары булгалый исерек килеш рульгә утырган өчен безнең ел ярымнан ике елга кадәр йөртү таныклыгыннан мәхрүм ителү җәзасы каралган һәм шулай 30 мең күләмендә штраф. Машина үзе штрафстоянкага Нурлат шәһәренә озатыла эвакуатор белән. Ә кабат эләксә? Кабат эләксә, кабат эләккән очракта безнең инде уголовное дело диябез инде, уголовный кодекс тарафыннан 264 статья буенча уголовный эш кузгатыла.